Цыгъойты Хазби Зарӕг Лӕууынц ӕрыгон цардбӕллон лӕппутӕ, Рӕстӕмбис кары лӕгтӕ, Урссачъе зондджын зӕрӕдтӕ. Лӕууынц кӕрӕдзимӕ ӕнгом, Иу сты сӕ хъуыдытӕ, сӕ бӕллицтӕ, Иу сӕ зӕрдӕйыуаг, сӕ тырнындзинад. Сӕ зӕрдӕты цӕф баиу ӕмӕ хъуысынц сӕнӕргӕ рӕсугъд хъӕлӕстӕ. Амонӕг базары йӕ зарӕг ын айсынц иннӕтӕ, сисынц ӕй бӕрзонддӕр ӕмӕ йӕ ӕрмынӕг кӕнын нал уадзынц. Хъуысы зарӕг, кадгӕнӕг ирон зарӕг. Уый райгуырдис хӕхты, ӕхсӕрдзӕнты сӕр-сӕрмӕ, тъыфыл цӕргӕсты базырты пӕр-пӕрмӕ, зӕйты ӕмӕ знӕт цӕугӕдӕтты гыбар-гыбурмӕ сӕрибар ӕмӕ рӕстдзинадыл тохгӕнӕг ирон ныфсхаст зӕрдӕйы. Зӕлы Иры хӕхтыл лӕгдзинады зарӕг адӕмы уарзондӕр фырттылӕй снывӕстӕуыд. Уый хӕхтау сӕрыстыр ӕмӕ домбай, тызмӕг ӕмӕ ӕхцон у. Намысыл ӕй скодтой адӕм. Козбаудзинад ӕмӕ ӕхсины лӕгтимӕ иумӕйагӕй ницы ис. Йе нӕуынон сты. Ӕссӕнды сӕ йӕ быны, марды рохы амӕттаг сӕ кӕны. Цы диссаг дӕ ирон лӕгдзинады зарӕг! Цас тыхымӕ намыс, кад ӕмӕ рӕстдзинад ӕмбӕхстӕй ис! Ӕвидигӕ суадонау гуырыс ӕмӕ гуырыс адӕмы зӕрдӕйы. Куы знӕт вӕййыс, бауромӕн дын нал вӕййы ӕмӕ срӕдувыс, Ӕгайс лӕджы зӕрдӕ ӕрызгъӕлыс ын йӕ цӕссыг, афтӕмӕй йын фыдӕлтӕй туджы ртахӕй зынаргъдӕрӕн баззад, нӕ йӕ ӕрӕппары адзалы раз дӕр. Ахӕм дӕ ды, домбай дӕ, дӕ ныхмӕ фӕлӕууӕн нӕй. Куы та булӕмӕргъызардау хъуытазхъӕлӕстӕй спӕр-пӕр кӕныс дунемӕ. Фӕузӕлыс не нкъарӕнтыл, ӕдзухдӕр ныл тауыс сӕрыстырдзинад, царды рӕстдзинады мӕ намыс, кӕныс нӕ ныфсджындӕр, цардбӕллондӕр ӕмӕ лӕгуарзондӕр. Зарынц къордӕй. Сӕ фарсмӕ ӕрбалӕууыдысты иннӕтӕ дӕр. Хъӕрдӕрӕй йӕ систа ӕгас Ирыстон, ацахстой йӕ ӕгомыг хӕхтӕ, урсбарц ӕхсӕрдзӕнтӕ фыййауы уадындз ныззарыд семӕ. Зӕлы зарӕг, лӕгдзинады зарӕг, кадгӕнӕг ирон зарӕг ӕмӕ йын ӕрмынӕггӕнӕн нал ис. Уымӕн ӕмӕ адӕмы зӕрдӕйӕ срӕдывта лӕджы намыс. Намысӕн та мӕлӕт нӕй.